Ma nistax infisser bi kliem is-sens ta' ferħ li kull sena għal dan l-aħħar ħames snin kelli kull meta ġejt mistiedna minn Nature Trust, Ekoskola, biex propju nkun magħkom għal din l-award ceremony. U l-ferħ inħossu għaliex ix-xogħol li Nature Trust ilha tagħmel issa l-għexieren ta' snin f'dan il-pajjiż ma baqax biss fuq livell, forsi livell li kultant għadda anke minn fuq l-irjus ta' ħafna mill-poplu Malti, imma niżel issa fil-fond f'dawk li huma l-preżent tagħna. u dawk li huma l-futur ta' pajjiżna, fit-tfal u ż-żgħażagħ tagħna. Stajt nagħmel evalwazzjoni tax-xogħol ta' Ekoskola mhux mill-award ceremonies imma mix-xogħol li jew mil-laqgħat li kelli matul is-snin li għaddew bħala President fl-iskejjel rispettivi li mort fihom fejn kelli l-opportunità li Mhux ngħid hello goodbye jew inkella ngħid nagħmel monologu fil fis-sala tal-iskola imma kelli l-opportunità l-iktar importanti li niltaqa' mat-tfal, inpoġġi bilqiegħda u niddiskutu bl-aġenda li jġibu 'l quddiem huma. U hemmhekk jien kienu mumenti fejn stajt nevalwa bis-sħiħ l-outcomes, ir-riżultati pożittivi tax-xogħol li għamlet Ekoskola u tax-xogħol li qed tagħmel Ekoskola permezz tan-Nature Trust. Għaliex infallibbilment fi kwalinkwe skola li mort u ddiskutejna flimkien it-tfal u jien, dejjem qamu aspetti tal-ambjent, Mhux kombinazzjoni waqt id-diskursata, imma jekk ma jkunx, ma tkunx l-ewwel, il-concern tagħhom fuq l-ambjent, tkun it-tieni. Huma mhux biss il-frekwenza li ma kienx hemm darba li ħallew l-issues tal-ambjent barra, imma wkoll l-iżvilupp ta' kif bdew ikellmuni dwar l-ambjent. Nista' ngħid li erba' snin u nofs ilu bdew ikellmuni fuq L-ispazji ħodor, kemm għandhom bżonn ta' aktar spazji, u jien fin-naqra tiegħi bħala President l-ewwel ħaġa li pruvajt nagħmel niftaħ il-ġnien privat li kien privat għal kemm ilu hemm San Anton, il-Palazz ta' San Anton, imma mbagħad bdew ikellmuni fuq aktar minn hekk. Ikellmuni dwar. l-emissjonijiet tat-traffiku, ikellmuni dwar it-tniġġis mill-ħsejjes u baqgħu jiżviluppaw il-modi ta' kif jiddiskutu l-issues ambjentali bl-aktar mod fil-fehma tiegħi profond. U dan żgur bla dubju ta' xejn ġej mill-fatt li Ekoskola ħalliet, qed tħalli u se tkompli tħalli impatt biex inkabbru l-edukazzjoni għall-iżvilupp sostenibbli tagħna, inkabbru l-edukazzjoni tagħna fil-konfront tal-concerns tagħna tal-ambjent. U filwaqt li llum Ekoskola, Naħseb hija l-entità ewlenija li tmexxi 'l quddiem l-Aġenda tal-Ġnus Magħquda l-2030 u sbatax il-Mira għall-Iżvilupp Sostenibbli f'pajjiżna. Inħoss li għad fadlilna ħafna x'isir u hemm bżonn li ħafna aktar entitajiet jingħaqdu ma' Ekoskola biex dan l-għarfien dwar l-edukazzjoni għall-iżvilupp sostenibbli u dak kollu li għandu x'jaqsam mal-ambjent tagħna u l-iżvilupp sostenibbli permezz tal-Aġenda 2030 ikompli jikber. Ma naffordjawx, bħala poplu, li ma nieħdux ħsieb l-iżvilupp sostenibbli tagħna, bħala s-sehem li rridu nagħtu bl-aktar mod dirett lil pajjiżna, imma r-responsabilità wkoll li għandna bħala pajjiż fil-konfront jew tal-impenji internazzjonali tagħna. Għaliex il-Ġnus Magħquda, l-Aġenda 2030 u l-17 il-Mira għall-Iżvilupp Sostenibbli ma ddeċidiex is-Segretarju Ġenerali waħdu tal-Ġnus Magħquda, imma kienet deċiżjoni milqugħa u approvata b'responsabilità minn kull pajjiż tad-dinja. U allura aħna bħala pajjiż u li aħna minkejja ċ-ċokon tagħna imma għandna pożizzjoni ġeostrateġika mill-iktar importanti f'reġjun li għandu ħafna bżonn inputs serji fil-konfront tal-ambjent ma nistgħux ngħidu li nistgħu nħarsu n-naħa l-oħra. u ma nagħmlux ħilitna biex nagħtu s-sehem tagħna, u noħolqu wkoll mudell, noħolqu wkoll mudell għar-reġjun tagħna, bit-tama li, kif jgħid il-Malti l-antik, l-eżempju jkaxkar. U allura, filwaqt li rrid nagħti ħajr minn qalbi lin-Nature Trust, li ħadet dan l-impenn fuqha sa snin ilu biex bdiet dal-programm Ekoskola, Irrid nagħti ħajr lil minn qalbi lil lil l-għalliema, l-kapit ta' l-iskola li kkoperaw u li kkordinaw u li mexxew il-programm on the ground mat-tfal. Irrid imbagħad nagħti grazzi kbira lilkom lilkom it-tfal u ż-żgħażagħ li pparteċipajtu u li hi importanti li tkomplu tipparteċipaw u tħeġġu lil sħabkom. U l sħabkom ma jfissirx biss lil sħabkom tal-iskola, imma lill-ħbieb kollha tagħkom. Għaliex kif qal tajjeb Mister Attard, l-ambjent huwa misluf lilna l-kbar. Dak li se jiġri mill-futur ta' pajjiżna, ta' ħajjitkom, huwa misluf għandna. U għandna bżonn ħafna aktar lilkom bħala tfal u żgħażagħ ta' pajjiżna li tkomplu tfakkru lilna l-kbar fir-responsabilità enormi li għandna li naħdmu biex ikollna żvilupp sostenibbli f'pajjiżna. U tfakkruna wkoll. li d-dmir tagħna li mhux biss li nibqgħu li naħdmu għalina imma rridu naħdmu għall-kumplament tal-umanità. Għaliex aħna nagħmlu x'nagħmlu dak li nagħmlu f'Malta qed jaffettwa mhux il-Malta biss imma qed jaffettwa lir-reġjun tagħna u qed jaffettwa lid-dinja. U rridu naħsbu mhux min-naqra tagħna, imma rridu naħsbu li aħna familja umana waħda. Dak li jiġri l ħaddieħor jaffettwa lilna daqskemm dak li jiġri lilna jaffettwa l ħaddieħor. U allura rrid nixtieqkom li tkunu attivisti għal dak li huma żvilupp sostenibbli f'pajjiżna. Għandna bżonn ħafna aktar attiviżmu miż-żgħażagħ u t-tfal tagħna biex ikollna ambjent xieraq għaliex il-kwistjoni tal-iżvilupp sostenibbli mhijiex biss marbuta mal-Aġenda 2030 tal-Ġnus Magħquda. imma hija marbuta intrinsikament mad-drittijiet fundamentali tal-bniedem li din is-sena se nagħlqu 70 sena mid-Dikjarazzjoni tal-Ġnus Magħquda meta 70 sena ilu l-pajjiżi kollha tad-dinja ltaqgħu u ftehmu fuq did-dikjarazzjoni u ġabru flimkien elenku sħiħ tad-drittijiet li kull bniedem hu min hu, ġej minn fejn ġej u ta' liema kulur hu u ta' liema fehma jew reliġjon hu, għandu dritt għalihom. U allura rridkom tkunu attivisti mhux biss ta' dak li huwa żvilupp sostenibbli tal-ambjent tagħna, imma attivisti tad-drittijiet tal-bniedem. u tifhmu li dawn huma drittijiet li huma ta' kulħadd u għalhekk għedtilkom, taħsbux biss fil-biċċa tagħna, imma ejja naħsbu fl-umanità kollha kemm hi għaliex għandna dritt fundamentali li naħdmu biex ngħixu ħajjitna b'saħħitna, li għandna dritt fundamentali li nkollna well-being sew f'ħajjitna. Il-well-being jiġbor ħafna iktar mill-ambjent, imma l-ambjent huwa bażiku għal dak li huwa well-being tagħna. U nixtieqkom tiftakru wkoll li dak kollu li għandu x'jaqsam mal-iżvilupp sostenibbli huwa parti integrali minn dik li hija ġustizzja ambjentali. u li hija parti integrali mbagħad minn dik li hija ġustizzja soċjali. Jiġifieri min ma nistgħux nipprofessaw li aħna champions tal-ġustizzja soċjali jekk ma nemmnux ukoll u naħdmu biex ikollna ġustizzja ambjentali, li dan kollu jinġabar f'dawk li huma d-drittijiet fundamentali tal-bniedem u li l-Ġnus Magħquda reġgħet tkellmet dwarhom u ġabet lill-komunità internazzjonali taqbel fuqhom fl-2015 meta qbilna bħala dinja sħiħa aħna min aħna li rridu nilħqu l-miri għall-iżvilupp sostenibbli sal-2030. U allura filwaqt li għal darb'oħra nirringrazzja n-Nature Trust, Vince, u l-Professur Paċ, li m'għandix dubju li qiegħed iktar hawn milli fejn qiegħed, u nawgurawlu fejqan ta' malajr, imma grazzi lilkom għeżież kapijiet tal-iskejjel tagħna u prinċipala tal-kulleġġi, state schools u private schools u church schools, grazzi ħafna, grazzi ħafna lill-għalliema li qegħdin on the ground imexxu dan il-programm, Grazzi lilkom għeżież tfal u żgħażagħ. Ma nerġa' nappellalkom, ejjew ħa naħdmu flimkien ħalli nassiguraw li l-futur ta' pajjiżna, il-futur tagħkom ikun futur li jkun denju għalikom ilkoll imma wkoll bis-sehem tagħna għad-dinjità ta' oħrajn huma fejn huma fid-dinja. Nirringrazzjakom u rrid ngħidilkom li jien verament kburija bikom. Jekk jogħġobkom, kunu l-attivisti tal-lum, ħalli għada pitgħada tkunu l-mexxejja denji ta' pajjiżna. Grazzi.